Ye e kgonega mo mešifeng ya letsogo la pele e laetša dihlopha tša mešifa yeo e šomago mo go tša go thulana. Re bolela gore ka dihlopha tša mešifa e ka hunyela bjalo. Ge mošifa o tee o iša leoto pele ke segodiši, mošifa wo mongwe o swanetše go ba segogi. Seo e tla ba karolo ya fase ya mokokotlo. Ka moka di šoma ka dihlopeng tša thulano. Segodiši ka tsela ye ke tšhikakiši ya letsogo la mmagoja. le mošifa wa letsogo le le lego pele. Segori ke sehlopha sa mešifa ya karolo ya fase ya mokokotlo. Ge e hunyela e bušetša letsogo morago. Mokgwa wa dihlopha tša thulano o ama mešifa yeo e bopago legetla. Yeo ke mešifa yeo e kopanyago letsogo la pele le mmeleng. A re e dire ka go latelana gomme re thome ka ye e lego mo. Yela e bonagala e le mešifa ya khutlotharo. Ka fase ga mahlakore a mabedi re ka se e bone gabotse. Eupša Doctor Larishe o thuša go bula yela ke ya mahlakore mabedi gomme go na le karolo ka pele. Go na le karolo ye nngwe ka pele go ya mahlakoreng a mabedi. Bjale ya lehlakore A babedi ge e hunyela ke kgogedi. Ka gona e tla dira leoto le gogege. Mešifa yeo e thulanaganago go kgogedi ke mešifa ya kgareng. Mo ke ye mebedi. Gomme e goga leoto ka gore ge e hunyela e goga leoto. Ke moka sa bofelo se se swanetšego go dirwa mešifeng ya letsogo la pele ke mešifa e e tšwago dikgopong. Yeo e oketša moo monwana wa ka o leng gona. Mola ke tla kgopela Doctor Llarishe a re bontšhe letsogo ka kua gomme ge ke bea letsogo la ka mo, o tla bona matsogo a hlakana. Lehlakoreng la sekgetla mo letsogo la ka le bego gona, mešifa yeo e tšwago dikgopong e swara boima bja phoofolo. Ge o bolela kgatelelo ya mešifa le letsogo la pele, karolo ya pele ya phoofolo ke peditharong ya boima bja mmele. E rwalwa ke mešifa ya dikgopo. Gape e na le mošomo wo monnyane wa kgodišo ya kgogo. Mešifa ye yohle ya marapo a legetla yeo re e dirilego gonabjale e bitšwa magahlano a marapo ka ge e kopanya letsogo la pele ka mešifa feela. Ka mantšu a mangwe ga go na momaganyo gare ga marapo. E dira seo se bitšago mešifa yeo e lego sebopegong, go ra gore e sepetša leoto eupša e sego malokollo a ka leotong. Ga bjale re tla dira gomme mešifa ye ya ka gare e bitšwa dikagare, mola ye nngwe e le mešifa ya ka ntle. Mešifa ya ka gare ya letsogo la pele e ya oketšega goba go otlolla malokollo a legetla sejabana. Marapo a seetla a seatla le ya ka gare ga menwana, gape a na le khuetšo ga mmalokollo ao e sego a mosepelo wa maoto, bjale ka bo ya mogalatšhiki wa mešifa ya ka ntle le ya ka gare e tšwa go tsenelelo ya megalatšhiki yeo e ka bonwago e tšwa maemong ale. E arogana go ya ka makala a mmalwa. Nka se dire dilo ka seo gona bjale, eupša makala a a fapana. A fihlelela mešifa yohle ya ka ntle, le ya ka letsogo leo la pele, go thoma ka mešifa ya ka letsogo la pele ye e lego mešifa ya ka gare. A re thome mošifeng wa bogodimo bja mokokotlo ka mešifa wola, gomme mošomo wa wona ke wo Go kotološa kotollo ya legetla. Mošifa wa ka fase ga mokokotlo ke wola o lego mola le mošifa wa fase ga mokokotlo le mošifa wa godimo ga mokokotlo, le lerapo la morago ga legetla le dimpeng goba lerapong la legetla ga di dira dikgogakanye tše thata. tša go fetoga ya tokollo ya legetla, ka gore ga se dikgokaganye tša go swana mo, ke moka mešifa ya go koba ditho tša mmele ya tokollo ya legetla ye e lego e aroganya ka khutlotharo, yeo e nago le dikarolo tše pedi mola, mešifa ye mengwe yeo e hlolago go kobega ya tokollo ya legetla go. Dikošetšo ka gare le ka ntle e sa arole bjalo nka se di bontšhe. Di khutile. Gomme morago mešifa ya kutollo ya sejabana sa mathomo re na le katološo ya kutollo ya tokollo ya sejabana. Gomme seo ke mešifa ya dintlha tše tharo. Mo mešifa ya go koba ditho tša mmele ya sejabana e menagane gomme ke a e šomiša le go kgopela Doctor Larry Sheu go swara leoto. Yela ke mešifa ya ntlha tše pedi. Bjalo menwana ye e ya ka fase le mešifa ya letsogo la ka godimo. Bjalo, mešifa ya letsogo la ka godimo le ya dintlha tše pedi ke mešifa ya go koba ditho tša mmele tša tokollo ya sejabana. Mešifa ya ditho tše pedi e baka kobeng ka dintlha tše tharo E katologa. Tokollo ye e latelago ke yeo e lego tokollogong ya Manakaila. Manakailana. Katološo ya tokollo ya Manakailana ke mošifo wo mo katološo ya mešifa ya letsogo. Mešifa ya go koba ditho tša mmele e hwetša ka morago ke ye mebedi, katološo ya marapo a mmele le mešifa ya go koba ditho. Ke mešifa ye megolo ya kobego kgahlanong le koketšo. Legato la go latela la malokollo ke mešifa ya gare ga menwana goba malokollo a leoto. Gape re na le katološo ya go swana le tlhalenama ya mešifa ya marapo. O ka bona tlhalenama ya go mometša mešifa le marapo ye ya godimo. Thwi lerapong la monwana wa mafelelo ka tsela yeo. Mathoko a katološa ya tatelano. Ga re fe dintlha tša dikoketšo fao eupša ke dikatološo tša tatelano. Mešifa ya ya go koba ditho tša mmele ke ye ya bogare bja seatla. Go na le ya fase le ya go tsenelela gomme re nyaka go go bontšha dikarogano tša ya fase le ya go tsenelela mo ba di tsentšhago ka gona di koba ditatelano. Ke moka gape, sa bofelo, ke mošifa wa tlhalenama ya mo lerapong, yeo e tsenywago ka lerapo le lennyane la go ikema, mo mafelelong a kgauswi ya lerapo la mathomo la monwana, bjale ka ge o bona, e dirilwe ka tlhalenama ya mešifa ya marapo. Ga go dikarolo tša mešifa go yona, ka gona e katološa kudu leoto ge phoofolo e ema ka, gabotse e tšea kgatelelo ye ntši. E ka se kobe lelokollo leo gabotse, e tšea kgatelelo ntle le temogo. Seo se thibela koketšego ya go fetiša.